Dëst Joer, 2019, et komme vill Spiller eraus. Ech wëll genau wëssen, wat fir Spiller erauskommen. Raphael, fänk du un. FIFA,
Call of Duty an 2K. Dat ass dat wat ech spillen. Ok, dann hu mer elo schonn mol déi Spiller déi all Joer erauskommen. Ech hoffen den Danilo huet e bëssen eppes besseres. Pff, keng Ahnung, kënnt jo mol de Resident Evil 2 eraus. Nëmme Resident Evil? Ah Gott, dat gëtt en trauregt Joer. D'Folg gëtt soss ze laang, wann ech all d'Spill géing nennen op dat ech mech géing freeën. Dat gëtt eng kuerz Folg, dat heiten.

No dem erfolgräiche Resident Evil 7 leet Capcom lo nach een drop a probéiert erëm ze beweisen dass se et nach drop hunn. Am Moment kann een sech schonn d'One-Shot Demo vum Spill eranzéien an déi huet et hefteg a sech. Weider geet et mat Kingdom Hearts 3, de finalen Deel vum Disney Square Enix Crossover op deen d'Fans scho säit enger gefilltener Éiwegkeet warden. Zesumme mat Disney-Urgestalten wéi dem Mickey, Goofy an Donald, awer och neie Liiblinge wéi dem Elsa aus Frozen, zitt een als Spiller och dëste Kéier erëm duerch eng Villzuel vu Welten. Am Februar gëtt dann direkt Nike op de Gas gedréckt a Microsoft bréngt endlech hiren Open-World-Action-Titel Crackdown 3 eraus. Am Singleplayer spillt een als Agent mat Superkraaft a probéiert mat alle Mëttel e Gangsterkartell ze vernichten. Dass een dat dann och als Terry Crews maache kann ass ëmsou besser!
Am Multiplayer erwaart een da verschidde Modi mat 100 Prozent Zerstéierung ënnerstëtzt duerch Cloud-Serveren an domat och totale Chaos. Zousätzlech erwaart een der Metro Exodus, den drëtten Deel an der Rei, an dës Kéier kann een sech souguer duerch eng deelsweis oppe Welt kämpfen. D'Rei huet säit dem éischten Deel mat Survival an Horror-Elementer iwwerzeege kënnen, an dat wäert beim drëtten Deel hoffentlech genau sou weidergoen.
Ja geil, hab ich Bock drauf! Den nämmlechten Dag kënnt dann och nach Jump Force, de Crossover-Anime-Prügler vu Bandai Namco, an deem ee sech als Charakteren aus zum Beispill Naruto, Dragon Ball a One Piece op d'Fress hoe kann. An der Story soll een dann och nach säin eegene Charakter maache kënnen a sech mat deem duerch d'Géigner prügelen. Anime-Fans kënne sech also freeën! Ah jo, an do ass och nach Far Cry New Dawn. Mee well der wahrscheinlech scho genau wësst wéi et bei Far Cry ofleeft, gi mer do lo net méi drop an. Knapps eng Woch drop kënnt dann och endlech Anthem eraus. Säitdeem d'Spill 2017 ugekënnegt gouf, ass et eent vun de meescht erwaartste Spiller. Iron Man getrei kann een duerch d'Open World fléien a sech enger Mass u verschiddene Géigner stellen, fir den hoffentlech beschte Loot ze kréien. Fans vun Diablo oder Destiny sinn hei sécher un der richteger Adress. Am Mäerz kënnt dann och schonn direkt mat Dead or Alive 6 den nächste Japaner-Prügel eraus. Wien op Kampfspiller steet, dee ka sech freeën. Wien op Titte steet, och.
Geil! Mein Gott sind sie geil drauf! Et ginn awer och e puer nei Features, wéi de Fatal Rush. Ausserdeem soll een elo och Kampfschued un de Charaktermodeller ofliese kënnen. A rëm genau eng Woch dorobber kënnt dann och endlech Devil May Cry 5. D'Fans waarde lo scho säit iwwer 10 Joer op eng Fortsetzung vun der originaler Rei. Och wa mir perséinlech Fan zum Reboot waren, freeë mer eis onheemlech drop den alen Dante an den Nero erëmzegesinn. Zousätzlech gëtt et och nach den neie Charakter, de Vi, dee ganz serienontypesch net op e fett Schwäert oder op Knarre setzt, mee Dämone beschwuert an déi fir sech kämpfe léisst. Da kommen och nach One Piece, World Seeker an The Division 2. Worldseeker ass en Open-World Action Adventure an der Welt vu One Piece an där ee sech souguer wéi de Spider-Man duerch d'Géigend schwénge kann. The Division 2 ass alt erëm e Shared World Shooter mat Cover Mechaneken. Wann d'Spill sech awer un dat hält wat vum éischten Deel geléiert gouf, da steet dem Erfolleg näischt méi am Wee. Den 22 Mäerz kënnt dann och déi nei IP vu From Software raus, Sekiro. Och wa vill Leit sech léiwer en neien Dark Souls oder Bloodborne gewënscht hätten, gesäit d'Spill onheemlech villverspriechend aus a sollt virun allem bei Fans vun der Tenchu-Rei Gefale fannen. Mir hoffen dir dir schonn e puer Manetten op Reserv kaf.
Am Abrëll kënnt dann och schonn de réischt viru kuerzem ugekënnegte Mortal Kombat 11 eraus. Ganz frësch krute mer elo ganz Koup News an neie Gameplay-Trailer zum Spill ze gesinn. Déi al Favoritten wéi de Scorpion a Sub-Zero sinn natierlech erëm dobäi. Och aner al Bekannter wéi d'Scarlet sinn zeréck. An fir déi deenen dat net duer geet, ginn et dann elo och lo ganz nei Charakteren wéi de Geras an d'Chronikas. E bësse méi laang waarden misst mer hingéigen op de PS4 exklusiven Zombie-Titel Days Gone. D'Spill versprécht vill a gesäit och richteg gäil aus, Wéi innovativ en Zombie Game awer wierklech ka sinn, muss sech nach beweisen. Den 21 Mee an den 21 Juni kommen da respektiv Team Sonic Racing a Crash Team Racing Nitro Fueled eraus. Wat en Numm! Mir freeën eis op e bësse Konkurrenz fir Mario Kart a vill zerbrache Frëndschaften. Weiderhin kommen da nach e ganz Koup Spiller eraus, déi nach guer keen Datum hunn. Code Vein, en Dark Souls ähnlecht Spill am Anime-Look. D'Spill hätt scho sollten d'lescht Joer erauskommen, mee et gouf op dëst Joer verluecht. E genauen Datum feelt awer nach ëmmer. Ganz ähnlech gesäit bei A Plague Tale, Innocence vum franséischen Entwéckler Asobo Studio aus. D'Spill soll nach dëst Joer erauskommen. An d'Spill handelt vun enger jonker Fra a sengem klenge Brudder, déi an enger Welt, déi vun der Pescht a vu risege Massen u Raten iwwerrannt goufen, iwwerliewe mussen. Oh really?
Wow, well that's unfortunate. Am Spill muss ee Puzzle léisen an d'Rate mat Hëllef vu Feier aus dem Wee goen. Et ka een d'Raten awer och zu sengem Virdeel notzen, an deem ee se op Géigner hetzt fir de Wee fräi ze man. Oh lord, it's horrible, but it worked.
Natierlech erwaarden eis nach vill méi Spiller ewéi d'Star Wars Spill vu Respawn, Gears 5, Skulls and Bones a Psychonauts 2. Dobäi kommen och nach Spiller eraus, déi vläicht nach guer net ugekënnegt goufen a mir hunn nach guer keng Anung, wou mir iwwerhaapt déi Zäit hierhuele sollen.
Dat heite kréien ech raus. Wéi, wat ass dat? Dat sinn d'News an déi maachen ech elo.
Ok.
Den Ufank mécht eppes ganz Aktuelles. Bis zum Release vum Resident Evil 2 Remake ass et net méi laang. An no enger One-Shot-Demo bréngt Capcom nach e klenge Schmankerl, en interaktiven Trailer. D'Erliefnis ass zwar kuerz gehalen, hieft awer nach eng Kéier d'Virfreed op de Release nächst Woch. Fir jiddereen, deem d'ACCESS eng Chance wollt ginn, awer op eng Trilogie gewaart huet, hu mir elo eng gutt Noriicht, D'ACCESS-Trilogie kënnt elo och bei eis op de Maart, an dat den éischte Mäerz. Dozou och vun eis ee Praise the Sun! De siwwenzéngte Januar war d'Virstellung vu Mortal Kombat 11 a wat Dir Iech dovun erwaarde kënnt. Presentéiert gouf Gameplay a verschidden Traileren, dorënner ee Story-Trailer an ee Fatalities-Trailer. Laut Ausso soll Mortal Kombat 11 dat bis elo brutaalsten a bluddegst an der Rei sinn, a mam neie Gear-System sollen och är Charakteren individuell upassbar sinn. Ugepeilt gëtt de Release fir den 23 Abrëll 2019, bis dohin ass et awer nach e Stéck, awer mir hunn elo scho Blutt geleckt. Dass Super Smash Brothers Ultimate beléift ass, ass gewosst, awer no nëmme 5 Wochen huet den Ultimate et a Japan gepackt all aneren Deeler aus der Rei hannert sech ze loossen, an dat mat 2628 Milliounen Eenheeten. Domat gouf de Super Smash fir den 3DS propper aus der Arena gekickt. Dee koum no 3 Joer op 2558 Milliounen verkaften Eenheeten. Ween sech schonn op Tropico 6 gefreet hutt, muss sech nach e bësse gedëllegen. Dëst soll nämlech net wéi erwaart de 26 Januar erauskommen, mee den 29 Mäerz. Als Grond dofir gëtt de Feedback vun der Closed Beta genannt.
Indie Games. Natierlech sinn et awer net nëmmen déi deier produzéierte Spiller, déi erwähnenswäert sinn. Indie Games beweise säit Joren, dass och kleng Studios et drop hunn, d'Leit vum Hocker ze hoen. 2018 hat Spiller wéi Dead Cells oder Celeste, an 2017 Spiller wéi Cuphead a Frostpunk, déi eis bewisen hunn, et kënnt net op d'Gréisst vum Portemonnaie un. Dat warscheinlech witzegst Indie Game dat dëst Joer erauskënnt heescht Untitled Goose Game, dat virun allem Fans vum Goat Simulator gefalen dierft. Als Gäns. Ja haut se eng Gäns.
Kann ee verschiddene Leit gehierlos op d'Nerve goen andeems ee Saache klaut oder futti mécht oder se einfach nëmmen uquakt. Kléngt elo net no engem neien Journey, mee sollt awer vläit fir e puer Stonnen amuséiere kënnen. Fir Switch a PC kënnt My Friend Pedro. Dat ass e Spill, wat dobäi erauskënnt, wann een en Deadpool-Spill maache wëll, mee weder de Budget nach d'Rechter un der Mark huet. Trotzdeem gesäit My Friend Pedro onheemlech witzeg aus an hält sech stänneg un d'Rule of Cool, Balleren, Skateboard fueren a Banannen, wat wëll ee méi? Let's get weird, let's get, well, bananas.
Sable gesäit net nëmme vum Gameplay hier mega aus, mee ass och schon direkt en Anwäerter fir de Präis vum beschten Artstyle vum Joer. De Grafikstil vu Sable orientéiert sech nämlech staark u Möbius Comics. Bei Sable handelt sech ëm en Open-World-Spill, an deem een d'Roll vum Meedchen Sable iwwerhëlt. Op sengem Hoverbike erkund een eng Wüstewelt, déi viru laanger Zäit vun Nomade bewunnt war a voller antiker Architektur an ofgestierzte Raumschëffer ass. What the Golf? Ass wat erauskënnt wann en Entwéckler keng Anung vu Golf huet awer Golfspill mécht. Vu Level zu Level hunn d'Entwéckler sech nei Puzzlen iwwerluecht an erfënnt ëmmer nei Reegelen déi et dem Spiller méi schwéier maache sollen de Ball an d'Lach ze kréien. Hehe lach. Gott, du bist echt so kindisch!
What a Golf gesäit definitiv no dem witzegste Golfspill vun dem Joer aus, oder dem witzegste Golfspill iwwerhaapt. Fans vun Abzu a Subnautica kënne sech op Beyond Blue vun den Entwéckler vun Never Alone freeën. Beyond Blue spillt an der noer Zukunft a léisst de Spiller als Taucher d'südchineesescht Mier erkunden. Et kann een d'Mieresbewunner beobachten an erforschen an dobäi eng mysteriös Geschicht opklären.

Gesäit op mannst grafesch no engem vun de beschten Indie-Spiller dëst Joer aus. Laut Entwéckler handelt sech ëm eng Fjord Noir Mystery Story a spillt an den 1920er Joren an enger norwegescher Stad un enger Küst. Dës Stad soll awer och en donkelt Geheimnis hunn an déi zwee Haaptcharakteren Edward a Lizzy sollen dat am Laf vum Spill opdecken. Dir steet op riseg Mechs? Dir huet och Hexgrid Strategy Spiller gär? Ma dann ass Warborn genau dat richtegt fir Iech! Vum Mech Design, der Animatioun bis hin zum Soundtrack stëmmt einfach alles. Och Gameplay technesch ass d'Spill richt strategesch. Legend of Zelda Fans kommen dëst Joer och op hir Käschten. Tunic ass e wonnerschéint Spill, dat vu klassesche Zelda-Spiller inspiréiert gouf a mat sengem geometreschen Artstyle z'iwwerzeege weess. Tunic ass en isometrescht Action-Adventure, an deem een d'Roll vun engem klenge Fuuss an enger grousser Welt schlüpft. An dat Besonnescht um Spill, Et gouf vun enger eenzeger Persoun entwéckelt, an déi Persoun huet ganz vill Léift an d'Spill gestach. Mir konnten et d'lescht Joer op der Gamescom schonn eng Kéier unzocken, a mir kënnen et definitiv weiderempfeelen. Afterparty ass dat richtegt Spill fir Fans vun Oxenfree. Als déi zwee viru kuerzem gestuerwe Charaktere Milo a Lola lant Dir net am Himmel, mee un der Pforte zur Hell. Fir déi zwee Protagonisten gëtt et awer nach e Wee fir zeréck op d'Äerd ze fannen. Mee dofir musse se als éischt mol géint den Däiwel an engem Drénkspill gewannen. Jo, Dir huet richteg héieren. A Lost Ember erkundit eng fantastesch Welt duerch d'Aen vu senge Bewunner. Fir weiderzekomme muss ee säi Bewosstsäin vun Déier zu Déier weider iwwerdroen a ka sou zum Beispill als Wollef rondrëmlafen, als Villche fléien, als Fësch schwammen an. Ech mengen där versteet op wat ech eraus wëll. An da gëtt et nach The Last Night, vun deem een nach ëmmer net sécher weess wéini et da elo kënnt oder ob et iwwerhaapt kënnt. Op D-Day 2017 gouf et ugekënnegt an huet direkt mat sengem interessante Grafikstil, deen 2D-Pixel-Grafik mat 3D-Elementer vermëscht, iwwerzeege kënnen. Et gëtt en an eng dystopesch Welt geheit, dobäi zitt d'Spill kloer Inspiratioun vum Cyberpunk-Klassiker Blade Runner. Leider hu sech vill Investoren zeréckgezunn, wouduerch de Release vum Spill nëmme méi sécher ass. Mir bleiwe gespaant wéi et weider geet. Nämlech wéi bei den Triple A Spiller ginn et natierlech nach vill méi Spiller wéi Hamsterdam, In the Valley of the Gods an Hellscream fir déi mir awer elo leider keng Zäit méi hunn. Schreift eis einfach an de Kommentarer op wéi eng Triple A an Indie Games dir iech am meeschte freet.
Ech mengen dat do, dat war et Leit. Äh, äh, äh, wa, wa, wa, wat?
Do ass nach eppes.
Ass dat wat ech mengen dass et ass? Also wat steet hei? 59 Euro 99. Dat ass den Luxplay 2019 Expansion Pack. Geil!
Nice, dee wollt ech ëmmer hunn. Wat gëtt denn Holy do alles? shit!
Ganz vill neie Schäiss. Mee huet et 4K a 60 fps? Et huet en neie Studio. An et huet e Podcast. Meng dat do war awer lo wierklech. Dann geet d'Këscht rëm erof an de Keller, dann kann déi hei schéin op 2020 weider wuessen. Voilà. Ciao, hä?
Ciao.